Selamat malam begulai ngaku ini maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batai am tunggih tunsang.

Nyadi, baka ke malam tu cho ini deka nampung jerita Sarawak Buddhist Scout kitai tusun kedua. Barang sapa bala uchu ini ti bedau mendingka jerita tu ba tusun ke satu, tau ngiga kediri empu uchu ba ruai ini. Ini ngelengkaka jerita Mutik tu pemulai tudah Tuai Mutik sepengudah Badu Bira. Benung tudah mutik enggilunka utai ti bemunyi tunga ke madang pantau. Dia dia meda siku Jelung Kulik. Tak naka naka iya pemesai benung manggum siku Jelu Kijang. Ah sapai pia ku mutik mutap dalam ati uchu. Gidan meh tudah tuai meda. Enti baka selama sigi beparak endua jelu dua iku nya laban mutik uchu. Kitai ke sama bela nemu aki ini kitai munya ucau. Asal iya jelu bedarah sigi pemakai maging meh nya ucau. Kati guna pia deh ucau? Menua ga bedau ransi jelu enggau ikan agi meruan. Tulang aja ke ditanya ucau ngiga engkayu sebelah tanah sebelah babas. Ukai baka kitai kemaya hari diatu. Enggai enda enggai, sebelah supermarket nya meh endur kitai bekechamuk ngiga anak engkayu dikena nujah leka asi pedau tabau uchup. Umas meh kitai mutap uchup. Awak ke uchup mutik aja meh mutap kediri meda jelu dua iku nya tadi. Ini nika baru ngagai jerita mutik. Lama diri tudah mutik nengkilun ke ngkulek benung majuh Kijang nya tadai ucuk seraya ke bejalai begadai-gadai. Luba mega tudah tuai mutik ngerayap beseranyat ngica ke enda didinga tudah tuai ngkulek nya tadai. Ba ketup sima tudah mutik ucuk. Sayau meh seduai deh enda nyepik tepuk asap parak aku. Pia ku mutik bejako kediri. Datai ba perau, sida sebuat pen lalu mudik baru ngilek ai. Jam maya nya urung iya nyau ka pukul sebelas pagi. Maya ke duduk ngeluan perau, bisi berasai irau mega ati tudah mutik. Ba runding iya, baka ni meh pendiau munsuh ti deka ditapi sida iya nya ila. Enda berasai, sida sebuat pen pansut ari nanga sungai lalu ngilek ai Batang Rajang nuju ke Pasar Kenawit. Jam maya nya, nyau ka pukul dua ngalih hari, Uchau. Kitai ga sama nemu Uchau. Ukai nya laju ga muto kuda dua. Balat gik tumbak enda mit semak ku jako Uchau. Sepemanjai sida sebuat ti undur ari ulu tadai. Ka sekalik aja sida sebuat atu nuka pin pila muto laban ke mantap geruguk batu ba sitik uong. Pen pila muto mu nya ukai nya Regina uco pako lawang tiga inchi nya meh ke dikempat mutik nyadi ke pen pila muto. Puko tiga lebih ngalih hari. Baru sida mutik sekaban datai ba kena wit. Udah tembu betanjang perau berangkut ke keresa dalam perau. Sida pen lalu dilawa siko pemesai perintah. Nyadi bala maong kita tiga legi deka dibai ngagai opis. Datas din legi laban deka ngerijista nama kita, pia ku tudah pengari perintah nya madahka sida tiga sebuat. Barang iya memang wang aku pemai deh aja, pia ku tudah Bajai seraya ke ngesan muto kuda dua mai ngagai palan rumah temuai. Mutik enggau kenawang nya munyi aja, sida tiga pen lalu dibai orang ngerijista nama. Datai ba opis, sida tiga meda udah nyampau diri orang ba dalam opis besukat ke pemesai baju enggau tanjut. Pupu menua meh bisi ba dalam opis nya. Bisi orang ari ngemeh, bisi mega ari tada, ari ai pui, ari ai kena wit empu baka ari julau enggau ari pakan. Datai ba awak sida tiga, siku pemesai selalu bansa ribai pen ngangau ke sida sebuat, burang pen lalu dichelak ngena tunjuk. Pemesai sdadu nya maika nurai utai ba keretas. Sida tiga siku nadai meh nemu surat uchu. Kitai ga sama nemu uchu. Aka ini kitai kelia ukai nya bisi sekula. Sida sebuat pen lalu nyukat pemesai tubuh laban deka ngambi baju tanjut. Tembu besukat ke baju semua, Sida sebuat lalu ngambi baju enggau tanjut ngelawa siti entuka bala sedadu lalu ngambi baju enggau tanjut nitihka pemesai tubuh diri. Udah pengawa ngerejista nama, semua sida tadi pen lalu dibai orang ngena luri sedadu ngelawa siti kem sedadu ti jelan iya pemesai ba pelilih menua Sibau. Datai ba kem nya ari pen udah silau, sida pen lalu ngelawa endur tinduk Nadai bedinding ke mendua sida mutik tinduk uchu. Gerak-gerak aja meh nya. Semina ke bisi atap kimis aja laban pengawa nya ke berumban. Kim besai mega bedau tembu. Kim nya semina pelaman aja endur nugungka bala budak sekaut ti baru ngerejista diri. Malam nya, tumu sida sebuat ngedang belakang semudah ninga jaku gerah ari pemesai perintah. Tumu mata tudah mutik kulap-kulap laban kelelak sehari-hari merau ari rumah. Tampung ga nepan luri ngelauk kem nya tadi ari ke Nawin. Mutik galik ba tengah, nyadi ke Nawang galik muat ari kiba iya, Bajai galik muat ari kanan. Enda bangat lama udah galik, Sida sebuat penlelap. Bedau bangat lama sida udah tinduk uchu. Dia deh mutik dan dikenyap uchu. Kebuah pia, laban diasaika bisi ninga munyi orang indu nyabak singut-singut. Apas-apas munyi indu nyabak didinga tudah mutik. Enda puas ati tudah mutik. Iya lalu angkat duduk ari ti galek tadai. Pending kia manah uco. Lama gi nyari aki. Lama gi nyari aki munyi nyawa indu ti nyabak nya. Nyadi munyi sabak nya tadi atai ari babas ti enda jauh ari peninduk sida sebuat. Akai dai salah meh tau. Ukai munyi jelu tau. Enda patut sekali aku tu bangat enda ngelalau munyi jelu. Pia ku tudah mutip jaku kediri ucau. Enda lama deh nya, peda deh nyerengat magang bulu pegu, bulu jari, bulu kaki tudah mutip. Pala iya diasaika, asaika mesai sintung dara. Meda utai baka nya, mutip lalu ngerak bakih iya dua iku ti Udah bekuruh nya tadai, seduai dua nya tadi pen nyaun sugau angkat. Nama maung? Pia ku bajai nanya mutik. Kena wang agi pepesap leka mata tudah tuai. Uji pending ke seduai. Enda inu nyabak nya dinga seduai. Pia ku Mutik nanya baki ai dua iko nya tetaring uchu. Au, nyawa indu meh nyabek nya. Pia ku kena Wang seraya iya mansang semak agi ngagai Mutik seduai bajai. Nyau melenang mata tudah kena Wang ninga utai munyi nya. Baka ni tu maung, kati kitai sebuat enggau iya? Enti enda diburu. Pechah sarang ke siang kita tiga anak ke mih semalam malam tu lagi. Pihak ku tudah kena wang. Eh, bisi mai ke ujan nyala seduai. Pihak ku mutik nanya baki hai du iko nya. Bisi, tang nak mayuh, pihak ku bajai nyaut. Aku bisi mih mai, tang pandak lalu ah udah udu kena ba umai kemari. Pihak ku kena wang ga nyaut, enti pihak. Tunu kitai mimit ngena kemantit kayu ujan nyala nya neh, pia ku Mutik madahka kaban iya Bajai. Barang iya meh maung. Pia ku tudah Bajai seraya jari iya gamak-gamak ngiga kayu ujan nyala ba dalam lupung iya. Benung tudah tuai Bajai tukir-tukir ngiga kayu ujan nyala dalam lupung. Dinga da ketawa orang indu ti nyabak nya tadi. Munyi orang ketawa nya tadi enda engkakih uchu. Baka ketawa orang indu ti lembau deka ketawa. Munyi tu iya uchu. Kurang lebih baka nya meh munyi ketawa nya tadi uchu. Ninga utai munyi nya uchu, sida sebuat pen lalu perning pengan diri. Orang bukai udah jenak matin nuak, semina sida tiga aja ke ninga munyi nya. Bajai enggau kenawang enti enda digerak mutik, enda meh seduai iya ninga uchu laban enti udah lama lelap ngirit wee. Beguai bajai ngiga ke mantit lalu. berengkah nunu kayu ujan nyala nya tadai. Tang uma ga ke mantit mati salai bajai nyau kulap kulap anai api. Nae buntas tukup pala ne nyau kulap kulap deh pumpung pia ke tudah bajai muchau kediri tanya mua ya enda besai. Munyi orang ke betusi ba pending aja. Benung tudah tuai kusia-kusia nekeh ke kemantit nya. Dinga deng kakeh munyi orang indu ke tawa nyau majek semek sida sebuat. Neu cho. Naka tu aja ini nusi ke kitai jerita sida mutik baka ke malam tu cho. Ila ini nampung iya baru ba tusun ti ketiga.